hi le ka jiwa ndzonima ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi kombela mi joyina sa eh, eh, channel ya hina mi va timembara mi tlhela mi subscribe ka yona yi na ku tlula 110000 wa vanhu lava va nga ku yi landzeleleni i matimu um aka vatsonga ku va channel leyi haxaku xitsonga yi va na vanhu va ku fika kwalano hina tatani hlungwani i tatani matthews ha ri na vona tendeni na siku ra namuntlha i kombela mi xeweta vanhu lava nga ku hi voneni um hawa eh, xewani vakulukumba kwala mi nga tshama kona mina ni pfukile swinene ya um mina vhela ni matthews hlungwani mm. mara hakanyingi a ni ri toloveti viti rero ni tiveka hi tikotiko amtlheli aka tikotikoaka tikotiko a ni nge tlhelikombela ku ri twisisa ka siku ro sungula loko ta vito leri ra tikotiko a swi lo endlisa ku yini eh tiko tiko ni munhu wo opposa ku vulavula right through xichangana ma ni twisisa eh ni xi opposa ngo no no xi cinca eh laya eh
a ni la ku ta vula yini

guys n'wina mi hi vonaku a mi ri aka tikotiko eh, na tatana matthews hlungwani eh, hi lomu pfampfawu kwala a a giyani hi va vhakacherile um ku na nkarhi luwa mi nga tshama mi hi hlamusela ku swilo swa endleka laha misaveni mi vuye mi hi hlamusela ku ri mi fambeliwe hi mhani va le kaya um a ma ha zangi mi teka un'wanyana kusukela laya oh ya swa two thousand seven mm. ni ve ni teka un'wana okay eh loyi a nga fambela kwalaya ni nga kona okay. ha ha ku tshama ne eh. eh laya i fambele hi 2020 nkarhi lowu hi ti 1 ta April loko sungula lockdown mm. ya ya corona eh, eh. eh hi ti 1 ta April mantu sesi mm. e, i fambe kwalaya a ni ri na vana vambirhi na yena mm. vana va mina a no tirha ngopfu ni tirha swilo swa mavoko ntsena mm. mara a va nghena la high quality church view yeah. mantu sesi yeah. e, laha a ni hlupheka hi ku hakela transport na school fees a ni wa hakele private liya mm. e, a ni ri na yehe kwalaya so hi pfuka yena a famba ni sala ni ku yeyi e-e loko ku ri ku swo tsandza swo tsandza na ye yesu a ri hava nsati e, yesu a ri hava nsati kumbexani me ni fuzile yena ni tekelele yena ku ni tshama ni nga ri na nsati so ni salela ku na ha tshama ni tihlayisa ni nga ti rhavhazi ma swi vona e hi leswi nga endleka
ha ku tikhoma ni tikhomile Ha loko ni vona van'wani va famba tilahlalahlha ku ni hava nsati yena a nghena la nghena nghe ku fa wena phela ya um ku fa wena so mara loko ko va ku ri na van'wani mhani va nga ku hi voneni va ku hayi mina ka hlungwani a ni ta tsakela ku nghena ni ya tshama na vo tata nhlungwani mi ri yini hi vona okay yi na va amukela eh, leswiya a no nyenya ku swi endla swa gugu eh hayi iku ni lavile ni za ni karhala ne ni swi vona ku kumbexani ho fana na yo nghoma leyi va nge na mina swa ni fanela Yeah. ma ni twisisa Yeah.
Eh, Okay. kumbe ni lo faneriwa hi swona a loko yena lahleka phewa ha hi xo horata la a ha hi ta fika phatsama kwala hi ta hlayiseka eh Yeah, u amukelekile. yu amukeleki ngopfu swinene Okay. ha ni nge n'wi putsekisi Mara byi njhani vutomi byo mi hanya mi ri n'waxa?
um byi vava ngopfu ku Okay. kumeka leswiya ni ngo ku tihlayisa ni tshama a no swi lava ni no nyenya ku ni nghena la ni nghena la ni nghena la ma ni twisisa e ha sweswo a ni swi lavi hi ku ni tibyela ku swi nga endleka ni ya hetelela ni n'wi kuma n'wansati a ya ni kuma ni hlakarile mm. ma ni twisisa e ni nghena laha ni huma ni nghena laha ni huma loko a fika ka mina se na value na ha ri hava se se eh, ke khalabya ka mhamdajo tsamaya ma swi vona ya
eh. ya na yi twisisa eh, yi twisiseni kwalaho ya mm. oh no a swa swa twisiseka swinene so a hi teni nyana ka ka ka mhaka ya ntirho wa n'wina tata nhlungwana mm. mi kombisi ko hlayanyana ku ri mi munhu loyi a endlaka ti-tiles mi nga va mi ri na ntokoto ku fika kwihi ha ntirho wa ti-tiles ni na ntokoto swinene mm. hundred percent futhi a ni kanakani mm. ka ntirho wa ti-tiles ya ha ntirho wa ti-tiles Eh ku na tindhawu to tala ngopfu ni nga ti chela la kwala Giyana ni kwala okay. lokishini mm. hayi munhu a nga loko a lava ku vona ni nga famba na yena a vona yindlu hinkwayo yeah. a swi vona ku i voku ra mina vo va hlamusela va ku a ku na un'wanyana mm. hi yena munhu loyi a nga endla swilo leswiwani eh, ntirho lowani hi wona a ni tirha wona zanini okay. na ha tshama zaneni a ni tshama zaneni kahle kahle mina eh. haleni ni lota ni sungule ku ta haleni kahle kahle ma 2014 okay eh a ni ri munhu wa halaya ku sukela khale ma 92 yeah ni ri hala zaneni mm. mm.
lowu a ni a ni futhi a ni ze ni kanakanile mm. hambi vo ni nyika yindlu va suka va famba ni ta sala ni hoxa ku va 100 percent a va nge soli va ti-tice So loko vanhu vo va va ri ku mi voneni va ku va tsakela ku hoxeliwa ti-tights va nga mi kuma njhani Eh, nambara ni nga va nyika va nyikeni nambara ya mina loko va tsakela ku ni va hoxela va vona mavoko ya mina na ku saseka ka wona Mm. nambara ya mina i 060 45 47 224 hi yo nambara leyi va nga ni kumaka hi yona okay yi na whatsapp ya fona ya swin'wana na swin'wana mi kota ku vulavurisana hi Na ti-price. vona, so eh. ku na lava va ku eh, mi nga va mi swi twini loko hi kha hi ta va kha va ku a ti a ta endla quotation ya xibelani swi ku yini yini loko munhu o tshuka a lavi ku tanani mi ta n'wi endlela quotation mi mi mi mi mi vulavula njhani timhaka ta ku khandziyisa ni ku munhu i ta mi khandziyisa mi ya ka malamulelo a fika kwi danki lowu mi n'wi nyika quotation o oh, quotation loko ku ri munhu wa le kule ne mm. ya i fanele a humesa na kombela kwalani ni ku mina loko ni ta ni ta endla quotation mm. ku na malinyana yo karhi leyi mi ni nyikaka ya wu khandziya okay. a, a no charger swi ya hi ku i mpfhuka wa ku fika ku ku khandziyiwa hi mali muni ku fa ku ya kona na ku vuya ntsena yeah. loko va ni zama hi yaleyo na kota ku ya ni ya endla quotation okay. hi ku a ni loko no va ni ya endla quotation hi mali ya mina mm. swa endleka tlhela nga ha ni vitana hi ku vanhu vo endla vo endlisa ti-quotation va endla va nga va nga fiki makumu mm. E va kuma loyi va kuma loyi se va compare price ya kona ku hi wihi loyi a nga hansi yeah. e swa yeah. endleka sweswo ya twala swinene mm. so vanhu vo tala loko hi hlaya bibele hi hlangana na marito man'wanyana ma ku um lexi munhu a xi vulaka hi nomo wa yena mm. xi na matimba ku xi nga n'wi endlekela kun'wana bibele yi ku Eh, lexi mi xi kombelaka hi xikhongelo xi ka xi suka mbilwini mi tshemba ku mi ta endleriwa xona ya hi mpela xi ta mi endlekela ya loko no mi nyika chance leyi sweswiwani ni ku vulani leswi mi swi lavaka evuton'wini bya n'wina ku swi mi humelela mi lava yini tatani hluwana leswi ni swi lavaka vuton'wini bya mina
hinkwaswo hinkwaswo hinkwaswo ni ta swi vula phela yi swi tele mm. Mm. mina vuton'wini bya mina sweswi ni hanyaka ne mm. ni tibyela ku loko no kuma nsati mm. loyi a nga na mahanyelo ya kahle mm. ni nga n'wi xanisi na yena a nga ni xanisi moyeni mm. hi hanya kahle eyi vutomi bya mina byi ta va kahle ivi ni karhi ni kuma yo mintirho ya mina ya tithayisi ya mavoko ni tirha hi kuma mali hi hlayisana mina na yena vutomi byi ya mahlweni eh, swa vana loko vana va lava ku kumeka va ta kumeka hikuva ni ntlangu wa kona yeah. e, mara swa vana ni nge swi veki mbitsi no vula ku un'wana na un'wana hambi o ta a nga ha bebuli yeah. e, loko a kumeka a kumeki loko a nga kumeki a hi problema yeah. a hi nge lwi na swona hi za hi famba hi swi lavisisa a ka ku lavisisa ni lavisisi a ni nge lavisisi swona sweswoa
ni na nkarhi wa swona no dya leswi ni dyaku swi nga kona ntsena yeah eh nimeshura
namtwisisa yeah ya swa twala swinene yeah Eh, marito man'wina mo hetelela tata nhlungwani loko se hi khavhara switori swa hina kusukela ka leswi a swi le ndzhaku ku fikela ka swa sweswi Mm.
Eh marito ya mina yo hetelela ne. Eh ni vula ku na vona vayingiseri lava twaku ku vulavula ka mina. loko va swi tsakela a va yingisele kahle hi vurhon'wana mm. eh loko ku ri na swin'wana ka ha ri na swin'wana hi nga ta swi endla mm. leswi nga ta va tsakisa swinene hayi ni nge karhali hikuva a ni ni munhu wo xopaxopa swilo swa misava na sweswi ku mm, ni ta ni ta mi hlamusela swin'wana ne okay eh ha swi tele ngopfu ni swi xopaxopa ku la ku hanyeni ni swi wa ku leswi wrong leswi right yeah. se ni ta va ni karhi ni hlamusela okay. ni munhu wo hlamusela na ha ri kona ni munhu wo hlamusela na munhu wo sola na ku tsaki na na leswi ni swi bumabumulelaka hi ku swa kahle yeah yeah mara ni komba ku kula ku twisisa swin'wanyana ne mm. loko munhu a fa mm. ivi a tlhe a pfuka mm. eh ku chuha ku njhani hi hi timhaka ta rifu a ni ku na leswa swa ku heyi kambe ka fiwa se mi kuma ku mi tshama mi hanya mi chuhile or se matiya ku a swa fana Ah, wo fana na mina mm. ku fa ni chavi ya eh ku fa a ni chavi futhi a swi ni chavisi na siku na rin'we mm. na hambi munhu o ni komba hi xibama ku na ku duvula ni ta ku duvula swa fana e ni fa once na wena wu ta fa nkarhi wolowo ta ni landzela e rifu mo ni mi tivisa swin'wanyana ni tivisa na van'wana ne mm. rifu ro vava siku i faku mani twisisi mm. Eh handle ka le ra nghozi ya movha na ku na swin'wana swihahampfhuka mm. mara rifu ra ku vabya ra vava loko se u lava ku ta famba moya wu lava ku ta suka okay. eh mi nga n'wi twa munhu a keta swinene se a nga ha keti hi ku twa ku vava lokuya ka ku vabya hi loko moya se wu lava ku khatluka wu lava ku suka ka yena Yeah. Eh, i mave- i mavavelo ya rifu malama Eh, sweswo na swi tiva van'wani va nga kaneta loko va kaneta mara hi swona mi swi tiva njhani
ni swi tiva hi ku mina eh a ni ni tshame ni fa a ni la ku ta hemba ni tshame ni fa loko se u twa ku vava u twa ku vava swinene ka ku vabya ne ivi se u twa inge ko rhelela nyana ku vava lokuya mm. ti-pain letiya ta wena ta ku vabya u titwa nge to ko rhelela nyana ivi u vona xinyami mm. matihlweni mm. se ku ta xinyami nge vurhongo Eh, i nge wo tlela so hi switsongo switsongo mara swi karhi swi vava miri lowu loko i va i karhi i lava ku ta timeka u endle nge wo khomiwa hi crepe okay ma ni twisisa yeah. e mara wu ri ku fambeni ku hunguteka ku fana na dyambu loko ri pela ma ri vona ku ri hunguteka hi switsongoswitsongo mm. ri ka ri tshuka ri za ri tsilikata hi hi titshava hi swona na na na rifu ri va hi ndlela liya loko se munhu a famba se ni twa van'wanyana va vulavula hi leswiya swa ku a ni ti ku vo va va va lo fa or va va va lo titivala or ku va kha ku humelela yini mm. a ku ni ti voni ni huma ndzeni ka miri wa mina ni ti vona ku mina hi mina luya laya i ntiyiso swi leswiya Ha ni nga ka ni nga tivi hambi ma fele ma nga hambana kwalano ni nge kaneti eh, ma mafele ma nga hambana ni nge kaneti yeah. mara mina ni swi tivisi swona yeah. mm -mm. swa ku misala mi tivona ku n'wina a wu nge tivoni yeah. rifu vurhongo i vurhongo wo tlela ma vona hambi hi munhu wa ku fa hi ngozi ya movha ne mm. eh loko a ya chayisiwa kumbe a ya diba hi movha a fa hmm. vusiku byebyo i va a swi tivile mara i tsandzeka ku vula ka n'wina maxaka ku ni lorile swa so hmm. i va swi lorile i xihundla hileswi inge swi fana na vuvabyi bya tingana i xihundla i xihundla xin'wanyana a wu nge vabyeli u ku ni lorile ni file mm. e-e u ta u ta va u lorile mara a wu nge swi vuli mm. e i xihundla xikulu ngopfu ka rifu ka munhu loko se a lava ku ta famba mm. that's why i va a swi twa a tlhela a swi lora mara a nga tlelangi vurhongo ma vona leswa swa ku loko u pfalenyana matihlo mm. u swi twa ku laha nke ku na swin'wana laha mm. e eh, van'wanyana he hakanyingi u nga twa nkarhi wun'wanyana u twa ngati yi nuha ma vona ku twa ngati ku fana na loko munhu a huma mongola e eh, u swi twa nge ku nuha ngati kasi emiri wa wena i siku leri u fambaka hi rona mara i xihundla u nge swi byeli munhu mm. hawa a wu nge swi byeli munhu se lava va ku va n'wi duvula vha fela kwalano
ya na yena loyi va ku n'wi duvula za fela kwalano i va a swi vonile ku ni ta fa ma ni twisisa a vurhongweni loko a tlele mara a nga tlelangi vurhongo lebya ku tlela ku ta riphume ma ni twisisa mara a nge mi byeli n'wina ku ni lorile ni karhi ni duvuriwa mm. kumbe ni lori ni ka ni file mm. a nge mi byela i xihundla xin'wana ka rifu papa mm. ya so mi vona u nga ku leswi ni swi vutisela ngopfu se no la mavonele ne mm. ni swi vutisela ngopfu ka n'wina mi nga tshama mi fa mpfuka mm. na la ka lava va ku va titivala va tlhe va pfuka mm. moya loko wu huma nyana am- a hi nge munhu a huma ndi ka yena Mm. hambi wo sala mbe- maybe mbilu ya hapa Mm. lowu moya lowu wu fanele wu vuya Mm. wu swi tiva njhani ku miri wa mina lowu wo kwalani ni nga vula ku i xihundla xa xikwembu yes mantwisisa ngopfu eh laha mi nga veka kona xo karhi a swi endleki mi rivala mi nga swi tivi ku mi xi veke kwini se na wo moya lowuya loko u vuya wa swi tiva ku vuya kwini ka mani laha u nga suka kona ku fana na loko munhu a dya hambi ko va xinyamini u nge ti hupi nomo a wu nge ti hupi nomo ya ya ya ya i xihundla xa xikwembu kwalano laha a nga a nga veka xo karhi munhu a nge rivali i ta tlhela a ya teka kwalahaya eh hi le ka johnson makamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla a hi ri na tatani matthews mivatwini ve ri va ha ri kona tindeni timhaka is galo aka camera a hi ri na dadada never die um eh, khundula ma swi ta ku tinumber phone ta n'wini ti tsali kwini hi botnever mala f m ma swi tiva kahle no kenzie